Mela, illum wasanna ħanarġa ħankomplu il-sensila li qed nagħmlu tal-kmandamenti. Illum wasanna fis-seba' kmandament. U forsi ħafna jgħidu u hija dan ma tantx hemm bżonn nippritkaw fuq, imma naħseb li hemm jiena. Ma ħanibda eh, bċajta. Kien hemm wieħed li beda jissuspetta li l-mara tiegħu qed taqlibielu. U darba qal naf x'nagħmel, immur id-dar kmieni. U mar id-dar kmieni, prova jiftaħ il-bieb ma setax jiftħu, ġenn daħal jiġri u l-mara qaltlu wow, all right? U qisu ħassa li kien hemm xi ħaġa u mar jiġri fil-gallerija u ra raġel fi sports car, dieħel fl-sports car u qal dak hu. U kien hemm kabord fil-gallarija, qabdu, ġibdu, tellgħu fuq iċ-ċinta u jitfgħu għal isfel waqa' miegħu. Ġie fuq il-karozza, bum, għaffeġ il-karozza u mietu. Scene two, il-ġenna. Qallu Pietru, qallu jien mitt għax il-mara tiegħi kienet qed taqlibieli, qallu u ppruvajt inpattiha lil dak ir-raġel li ħadli l-mara. All right, all right, qallu. Qallu int? Qallu jien naf. Qallu hi waqaft nixtri gazzetta. Qallu ħriġt dħalt fil-karozza. Qallu f'daqqa waħda boom! Qallu sib ruħi hawn. Imbagħad qallu u int x'kont tagħmel fil-kabord? Ok, kien hemm it-tielet persuna ġifieri li kienet fil- fil-kabor. Ok, kultant biex tifhimha għal xejn biċċa xogħlu. Speċjalment meta tkun qed translate Silvia. Imma ehm, l-adulteru huwa xi ħaġa li ilu magħna minn ma nistax ngħidu minn Adam u Eva, Għax Adam ma kellux ċans, almenu fl-ewwel ftit snin ta' ħajtu, imma ilu magħna ħa ngħidu hekk għal ħafna u ħafna żmien. U nixtieq li ngħid nistgħu neħilsu minnu, imma ma naħsibx. Donnu l-adulteru huwa wkoll xi ħaġa tal-entertainment. Jekk inti tara t-television u tara sensiela, tara film, tara fiha ħafna adulteru. E, u donnu, e, kif naqbad ngħid, jiċċelebrawh l-adulteru u jpoġġuk f'pożizzjoni fejn taħseb li dak li qed jagħmlu qed jagħmel xi ħaġa tajba u eċitanti. Dek huwa li juruna il-films. Li ma jgħidux huwa li meta xi ħadd qed jagħmel l-adulterju ehm, qiegħed kif naqbad ngħid jitħaq b'ħaddieħor, qiegħed jikser il-patt ma' ħaddieħor, speċjalment meta t-tnejn ikunu miżżewġin, ġifieri tnejn min-nies miżżewġin u jmorru ma' xulxin u mhux mal-partners tagħhom. Ġifieri ehm, sitwazzjonijiet li fid-dinja ħolqu ħafna disgwid. Fl-iskrittura Għandna storja tal-adulterju, storja famuża ta' King David. Ġifieri naraw li l-adulterju ilu minn ħafna ħafna żmien ilu. Jew inkella jekk mhux adulterju dik id-drive li l-bniedem għandu għas-sess. U nsemmi d-drive Il-bieraħ kont qed naqra li f'Zurich minn 1940 law il-prostituzzjoni ilha illegali. U ftit ta' żmien ilu, xi ħames snin ilu, in-nies ta' Zurich bdew igorru ħabba l-prostituti li kien hemm fit-triq. Allora l-gvern naqaf nefaq żewġ miljuni franks biex bena park fejn għamlu xi mitt garaxx U tmur bid-drive bil-karozza inti, ikun hemm it-tfajliet, tgħabbi waħda, tidħol u tipparkja u tagħmel xogħlok fil-garaxx. Ġifieri drive-in sex place. Eħ? U jgħidlek tinnegozja mat-tfajla inti kemm se tħallasha. Xi sena ilu bdew igorru għax il-karozza mhux daqshekk komda u dawn il-garaxxijiet ikkonvertuhom fi kmamar. Issa li hemm il-kmamar, id-drive-in m'għadux biss għall-karozzi, tista' tmur bil-mutur jew bir-rota. Bil-mixi ma tistax imma. Ma nafx għalfejn, imma ma tistax tmur bil-mixi, bilfors trid tmur bir-rota, bil-karozza jew bil-mutur. Kultant tad-daħk imma din hija realtà. U jgħidlek fil-ħamsa jkun hemm kju ta' karozzi lesti biex jinfetħu l-bibien. L-importanti imma li għandhom qanpiena jew alarm biex jekk jinqala' xi ħaġa jistgħu jċempluha. Jiġifieri allura qegħdin in a safe environment. Safe forsi mill-bniedem imma niggarantilkom mhuwiex safe minn Alla. Alla dawn l-affarijiet jobgħodhom. Alla ma ħalaqniex biex aħna mmorru ma' dak ma' dik u mal-oħra, imma Alla ħalaqna biex inkunu fidili lejn il-partner tagħna. King David kellu nisa, imma x'għamel? Ra lil Betxiba u xtaqha. U fil-fatt baqa' baqa' sakemm kellu x'jaqsam magħha, nafu xi kwistjonijiet inqalgħu ħabba fiha, nafu li saħansitra wasal biex qatel lir-raġel tagħha biex ikun jista' joħodha, jiġifieri araw l-adulterju sa fejn iwasslek. L-adulterju huwa meta inti qiegħed tilgħab bin-nar. Fil-Proverbji għandna, Proverbji sitta vers 27 u 29, hemm miktub hekk, Jista' xi ħadd iġib in-nar fi ħdanu u ħwejġu u ma jinħaraqx? Jista' wieħed jimxi fuq il-ġamar u riġlejh ma jinkwewx? Hekk min jersaq lejn mard ġaru, kull min imissha ma jkunx bla ħtija. Dak jiġifieri qed jgħidlek qed iġġib il-ġamar, in-nar f'ħoġrok, qed timxi fuq il-ġamar meta inti qed tagħmel l-adulterju. Proverbji 6, vers 32 ukoll jgħid, imma kull min eh, jara ma jam jiżni ma mara m'għandux sens. Min jagħmel dan irid jarraq lilu nnifsu. Irid jarraq lilu nnifsu. Illum naħseb taqblu miegħi li id-dinja ġabet is-sess bħala xi ħaġa ta' konvenjenza It's a commodity li nistgħu nużawha l-ħin kollu, left right and centre, kif irridu u ma' min irridu u x'ħin irridu u barra ż-żwieġ. Alla ma ħalaqniex biex nagħmlu hekk. Alla għalfejn taħsbu li jrid li s-sess ikun fiż-żwieġ biex ikun hemm il-family unit, ikun hemm dik il-familja. Meta inti qed ikollok sess left, right and centre x'inti tagħmel? Jista' jkun li jkun hemm tfal li l-ġenituri tagħhom mhumiex flimkien u dan ovvjament m'għandux ikun. U l-adulterju huwa dnub kontra ż-żwieġ. Huwa dnub kontra ż-żwieġ. Għalfejn? Għax inti għamilt wegħda mal-partner tiegħek u meta qed tagħmel adulterju ksirt il-wegħda. Okej? Jew inti ksirtha għax inti miżżewweġ jew ksirtha għax mort ma' xi ħadd li huwa miżżewweġ. U hemm differenza minima bejn żena u adulterju. Żena hija meta tnejn min-nies mhux miżżewġin u adulterju huwa meta wieħed mit-tnejn ikun miżżewweġ. Il-konsegwenzi tal-adulterju fit-Testment l-Antik kienu iktar mill-konsegwenzi tal-żena. Imma araw x'qal Ġesù, Mattew kapitlu satax, vers erba' u sitta. Jgħidlek u ġibhom u qallhom, kien qed ikellem il-Fariżej li ġew jistaqsuh fil-fatt fuq id-divorzju, imma qallhom, Ma qrajtux li dak li mill-bidu ħalaqhom, għamilhom raġel u mara, u qal, Minħabba f'hekk raġel iħalli lil missieru u lil ommu, jingħaqad ma' martu, it-tnejn isiru ġisem wieħed. Għalhekk mhux iżjed tnejn, iżda ġisem wieħed. Dak mela li Alla għaqqad flimkien, ħa ma jifrdux il-bniedem. L-adulterju jkisser din l-għaqda. Daħħalt terza persuna fiż-żwieġ tiegħek u allura ovvjament bilfors huwa eh, ħażin. Id-dinja qiegħda tbih is-seks, għax speċi hija xi ħaġa commodity li tinbih. U allura dak li jkun lest li jħallas. Jekk toqgħod taħseb daqsxejn hawn miżibilju ta' affarijiet li għandhom x'jaqsmu mas-sess jew biex iħajruk ħalli inti taqa'. Jiġifieri aħna speċjalment aħna l-irġiel għax hekk magħmulin għandna problema iktar għax għalfejn? Id-dinja dejjem tibbumbardjalna biex turina li hemm xi ħaġa aħjar, li m'hemmx għalfejn tkun fidil, li tista' tesperimenta. U inti trid toqgħod attent li iżomm għajnejk magħluqin ħa ngħidlek. Araw x'qal Ġesù f'Mattew kapitlu 5 fil-Pritka tal-Muntanja, Mattew kapitlu 5 vers 27 u 29. Smajtu li ntqal minn nista dari, la tagħmilx adulterju, imma jien ngħidilkom li kull min iħares lejn mara biex jiżni magħha Ikun ġa f'qalbu għamel adulterju magħha. L-aħwa, il-riga ta' Alla, il-kejl ta' Alla mhuwiex bħall-kejl tagħna. Alla mhux se joqgħod jistennik u jgħid, Ħa naraw x'se jagħmilha, ħa naraw x'se, iva għamilha! Le, Alla, hekk inti qed taħsibha għalih, diġà fallejt. Mela allura ara kemm irridu noqogħdu attenti aħna lejn xiex inħarsu, lejn ma' min nagħmluha, kollox, għax nistgħu naqgħu faċilment. Oqgħod attent inti li taħseb li int sod li ma taqax. L-irġiel, nagħmlu bħalma għamel Ġużeppi, meta ttantatu l-mara tal-imgħallem tiegħu, x'għamel? Telaq jiġri 'l barra. Hekk irridu nagħmlu. Taħsbux li intom sodi. Taf x'qal Ġesù wkoll f'Mattew Kapitlu ħamsa, vers 29, Jekk għajnejk il-leminija tfixklek, aqlagħha u armiha 'l bogħod minnek, għax jaqbillek tispiċċa biċċa waħda minnek u mhux ġismek kollu jintrema fl-infern. Ovvjament, mhux qed jgħidilna littiralment aqla' għajnejk għax kieku mhux waħda trid taqlagħhom it-tnejn. Fhimtu? Matthew Henry qed jgħidilna tħallux għajnejkom tħallux għajnejkom iwaqqawkom. Okay? Żommu eh, eh, sod. Forsi tajdu li dal-mandament mhux għalija, le jiena nħobb nagħmel il-negattiv u l-pożittiv. Ġifieri niġi għal pożittiv eh, ukoll. U forsi tgħidu li jiena ġuvni. Hemm ħafna raġunijiet. Ovvjament il-kmandamenti qegħdin hemmhekk kollha għal kulħadd u kulħadd jista' japplika xi ħaġa minnhom għalih. Aħna għandna daż-żmien sirna li anke meta tara tara t-television toqgħod sebgħajnej. Għax donnu li s-suġġett tas-sess qiegħed il-ħin kollu hemmhekk. Ġieli kontu mal-mara tagħkom u għaddejjin u taraw tfajla ħelwa u titħares, tajt hi ara kemm ħelwa di. Eh, kif tħossha il-mara tiegħek? Il-mara tiegħi taf xtajt li kieku tħares lejn nisa bħalma tħares lejn il-karozzi ġat tlaqtek. Għax jiena meta nara xi karozza nikser għonqi biex inkompli nara. Imma irridu noqogħdu attenti u ma naħsbux biss fina imma naħsbu wkoll f'dak fil-partner tagħna. Sorry irġiel li qisni qed naqbad magħkom imma għalkemm illum f'ġurnata ta' equality in sexes, nafu li l-irġiel iktar huma suġġettibbli għal dawn l-affarijiet. Mela, aqla' għajnejk minn postu. Ikompli jgħid, jekk idejk tfixklek, aqla' idejk u armiha. Ġifieri, taf xi tfisser dik? Irridu nieħdu drastic action. Jekk inti għandek problema, tkellem ma' xi ħadd. Tħallihiex twasslek f'xifer l-irdum u mbagħad taqa'. Jekk hemm problema u għajnejk, idejk qegħdin ifixkluk, tkellem ma' xi ħadd. Kien hemm wieħed li kiteb dal-kliem, Ħares ħsibijietek, għax dawn isiru kliem. Ħares kliemek għax dawn isiru azzjoni. Ħares l-azzjonijiet tiegħek għax dawn isiru vizzjijiet. Ħares il-vizzjijiet tiegħek għax dawn jiffurmaw il-karattru tiegħek. L-aħwa noqogħdu attenti. Aħna ħafna drabi eh, eh, Kif naqbad ngħid, forsi nħossuna b'saħħitna, inħossuna li le, jiena saw ħa nasal, minn issa nasal sehem, imma ma nafx, jiena ngħid għalija, Edwin Caruana, nibża'. U anke minn dejjem hekk kont li anke jekk ħa nintaqa' ma' xi ħadd, qatt ma nintaqa' ma' xi ħadd tal-sess oppost waħdi. Mhux għax nibża' minn dik li ħa tkun ħa tintaqa' miegħi, imma dik hija l-prinċipju tiegħi. Irridu noqogħdu attenti. Jista' jkun li forsi hawn xi ħadd hawnhekk li għamel adulterju. Jiena ħa ngħidilkom, l-adulterju mhuwiex dnub li ma jinħafirx. David għamel l-adulterju u jekk naqraw Salm 51 għandek salm sabiħ ħafna li tista' tużah, ħa ngħid hekk għal kollox, imma David kitbu appuntu għax għamel l-adulterju. Ma qagħadx jiġġustifika s-sitwazzjoni tiegħu. Prova ħa ngħid hekk jimxi mal-liġi, eh mela nafx nagħmel biex ma nkomplix nagħmel adulterju, noqtli l-raġel. U hekk mela ma nagħmilx adulterju. Innutaw li f'għajnejn Alla ma ħadmitx il-biċċa xogħol. Xorta kkundannah Alla, xorta qallu għamilt ħażin, xorta qallu ħadt il-mara ta' ħaddieħor. Kultant aħna nippruvaw niġġustifikaw dak li qed nagħmlu, rationalize it, bl-Ingliż ngħidu. Nippruvaw ngħidu iva mela ħa nara kif ħa ndur minn hawn u ndur minn hemm biex forsi ma niksirx il-liġi. Le, f'għajnejn Alla Anke jekk qed taħsibha biex tara kif ħa tagħmilha, ukoll trid iddur u tindem u tgħidlu, Aħfirli, Mulej. Salm 51 jibda hekk, vers wieħed, Ikollok ħniena minni, o Alla, skont it-tjieba tiegħek, skont il-kobor ta' ħniena tiegħek naddafli ħtijieti. Aħsilni kolli mill-ħażen tiegħi u naddafni minn dnubi. Dan David, is-sultan, wara li mar ma' Betxiba. Ġifieri, l-aħwa, jekk xi ħadd waqa' fl-adulterju, kemm fiżikament u kemm mentalment, mhijiex xi ħaġa li ma tinħafirx. Kull ma rridu nagħmlu huwa nduru għand Alla u ngħidulu, Mulej, aħfirli. U vers tnax ta' Salm 51 jgħid hekk, Roddli l-ferħ tas-salvazzjoni tiegħek, u wettaqni bl-ispirtu qalbieni tiegħek. Imbagħad ngħallem lill-midinbin triqatek, bħalma qalilna Pier, ngħidu t-testimonjanza tagħna, u l-midinbin jerġgħu lura għandek. Dik hija l-ħajja Kristjana li inti jekk waqajt tarġa' tmur lura għand Alla, tindem, tgħidlu jaħfirlek u tgħin lil ħaddieħor biex ma jagħmilx l-iste. Il-lingwaġġ ta' dan is-salm, kieku kellna narawh fl-oriġinali, Meta qed jgħid naddafni, bħal meta qed tgħid inti bil-Malti, għorokni mill-ħmieġ tiegħi, Mulej, mhux sempliċement jiġifieri xarrabni ftit u tini ħasla, imma għorokni u aqlagħli l-kallu tal-ħmieġ tiegħi. Hekk qed jgħid David. Tiftakruha l-istorja wkoll ta' meta Kien hemm mara u nqabdet fl-adulterju, Ġwanni kapitlu 8. Din meta marret ħaduha quddiem Ġesù, x'għamel Ġesù? Uriha l-grazzja, uriha l-maħfra. Imma taf x'qallha? Qallha mur u tidnibx iżjed. Ġifieri, il-maħfra li ta Ġesù kienet jistenna u jippretendi li din ma tagħmilx iżjed dik il-ħajja. U taf, mhux għall-adulterju biss, imma għal kull dnub. Meta jien qed nitlob maħfra, meta jien qed nindem, eh, Alla jagħtini l-maħfra, imma ma jridx ikolli f'moħħi jiena li ħa nerġa' nagħmilha, għax inkella m'għandi maħfra assolutament eh, xejn. Proverbji kapitlu 5 jgħid hekk. Proverbji 4 sa 7 kollha jitkellmu fuq l-adulterju. Eż. Kapitlu 5 vers 1 jgħid hekk, Ibni, ħsiebek f'għerfi, mejjel widintek għal deni, biex tagħraf taħseb u xofftejk iħarsu l-għerf. Għax xofftejn il-mara adultera iqattru l-għasel, u fommha oħla miż-żejt. Iżda l-aħħar tagħha morr daqs l-assennju, daqs sejf b'żewġt ixfar jaqta'. Riġlejha neżlin lejn il-mewt, lejn is-saltna tal-imwiet jieħu l-mixi tagħha. Xejn ma tqisha triq il-ħajja. Il-mixi tagħha 'l hawn u 'l hemm u ma tafx fejn sejra. Ismgħuni issa, uliedi, u minn kliem fommi la titwarrbux. Biegħ triqtek minnha u tersaqx lejn il-bieb darha. Vers 18 imbagħad ta' Kapitlu 5 wkoll tal-Proverbji jgħid hekk, Ħa tkun imbierka l-għajn tiegħek. Innutaw hawnhekk, meta Ġesù qal aqla' għajnek, qed jirreferi għal hawnhekk. Ikun imbierka l-għajn tiegħek U ifraħ bil-mara ta' żgħożitek. Ħa tkun għalik bħal ċerfa maħbuba u għażżiela ħelwa. Ħalli sidirha jagħxqek kull ħin, u ħa tissaħħar dejjem bi mħabbitha. U għala tintilef ibni wara mara adultera u tgħannaq ħdan ta' mara oħra? Hawnhekk għandna il-proverbji li bħal speċi qed ituna il-kuraġġ, l-għajnuna biex dawn l-affarijiet naħarbuhom. Issa, kif nistgħu aħna insaħħu r relazzjoni tagħna? Agatha Christie kienet qalet, Agatha Christie waħda kittiba li tikteb il-novelli tal-detectives ngħidilhom jiena, qalet hekk li l-aħjar raġel għal mara huwa archaeologist. Għax iktar ma tixjih il-mara, iktar se jinteressa ruħu fiha. Okay? Kien hemm raġel u mara jekk kienu ilhom iżewġin 50 sena u l-mara nafin ikunu f'kamra tas-sodda, neżat u kellha l-mera u tħares fil-mera Tajqat lu, Ġoo, Madoff rażaqi f'saritli. Ġoo, ara kuxtejja x'tikmix fihom, illa. Għedbun li kif niżel hu, qallu għidli xi ħaġa sabiħa. Ħaseb daqsxejn, qalla, Ħa ngħidlek hemm ma għajnejk għadhom tajbin. Kif nistgħu aħna insaħħu l-relazzjoni tagħna? L-ewwel nies, rispett. Rispett. Nuru rispett lejn xulxin. Issa, tgħidu li dan fiż-żwieġ biss, le, issa komplu fettħuha intom. Ir-rispett għandu jkun kollu mkien u dejjem, imma aktar u aktar fiż-żwieġ. Dak li l-iktar tagħmilha miegħu. Għandu jkollok iktar rispett lejn xulxin. Jiġifieri fuq ix-xogħol l-istess, meta inti qed taħdem ma' ħaddieħor. U kulħadd bir-rispett skont is-sitwazzjoni li qiegħed fiha. Irġiel, toqgħodux tgorru u tgħidu kemm il-juranta l-mara tiegħi ma tafx tagħżel. Għax għażlet lilek. Ok, ġifieri almenu tija xejn il-krettu. U għamilet għażla tajba għax għażlet lili. Imma flok toqgħodu tippruvaw tbiddlu lil xulxin, pruvaw ifhmu lil xulxin. Dak huwa r-rispett, dak huwa r-rispett li inti għax aħna kultant naħsbu bil-fors irridu naqblu f'kollox. Le, mhux li taqbel f'kollox, mhux li jiena nibdlek, għal kif irridek jien, imma li niftehmu u li nifhmu 'l xulxin. Dak huwa r-rispett. Aħna nafu li mhux jiena di, taħsbux li jien qed ngħidha, ġifieri da fatt xjentifiku, li n-nisa jitkellmu iktar mill-irġiel. Fil-fatt hemm xi ħadd li għamel studju li mara f'ġurnata tgħid 35,000 kelma u raġel jgħid 20 kelma. Ah, sorry, 20,000. 20,000, jew jien ngħid 20 kelma. Jien ta' kontrarju, jien naħseb ma' nisa kont ġej, imma insomma, dan hawn qed jgħidu. Il-bira kont qed nisma' waħda qalet dawn l-irġiel kif inhuma u għal xejn ibatlu l-messaġġi r-raġel għax qatt ma jaqrom. Għalet mbagħad minn naħa l-oħra, għasek nkun qed ngħajjat f'widnejh ma jagħti każu jismani, aħseb wara kemm se jafas buttuna biex jisma' l-messaġġ tiegħi. Kultant aħna l-irġiel veru nkunu isna spaced out jgħidulha, m'aħniex hemmhekk. Ejja niftiehmu, ejja nuru rispett lil xulxin. Hemm diversi modi ta' kif nikkomunikaw. Bl-Ingliż hemm dak li jgħidulu small talk, jiġifieri qed nitkellmu imma m'aħna nitkellmu fuq xejn imma qegħdin nitkellmu. Hemm serious talk, jiġifieri diskursata serja. Qed titkellem fuq xi ħaġa li hemm bżonn tiddeċidi fuqha u taħseb. Għandek li titkellem fuqek. U tara x'hemm bżonn u x'm'hemm bżonn. Titkellem dak li jgħidulu soul talk, ġieli minn ġewwa kif qed tħossok. U mbagħad ma ninsewx l-aħħar wieħed u forsi fiż-żwieġ l-iktar wieħed importanti, sweet talk, jiġifieri li titkellem bil-ħlewwa ma' xulxin. Okay? Importanti. Imma erba' affarijiet li nixtieq li li jeħtieġ li nagħmlu fiż-żwieġ huma li nammettu meta nkunu ħażin. Li ngħidu iddispjaċini, li nammettu li għandna bżonn ninbidlu u li nammettu li għandna bżonn l-għajnuna. Dawn huma importanti ħafna jekk aħna rridu nsaħħu l-żwieġ tagħna. Darba kien hemm wieħed u qal, Ħa nagħmel seminar Kif il-mara tagħkom tittrattakom ta' re. U insomma għamel ir-riklami u kien hemm sala mballa ta' rġiel. Kulħadd jistenna fuq ix-xiferek tas-siġġu biex jgħidilhom dak kif il-mara tagħhom sa tittratthom ta' re. Tela' da? Qallhom, Tridu l-mara tagħkom tittrattakom ta' re? Kulħadd, Iva, iva! Qalhom hemm, ok, ftit kliem, trattawha ta' reġina. U niżel, u telaq l-hemm. Dak huwa r-rispett. Jekk jien nippretendi li l-mara tiegħi jew sieħbi, jew sieħbi fuq ix-xogħol jittrattani b'ċertu mod, jien irrid nibda nittrattah b'dak il-mod. Dak huwa r-rispett. It-tieni ħaġa, responsabilità. Ħafna nies jiġġieldu għad-drittijiet tagħhom, imma mbagħad jinsew ir-responsabbiltajiet tagħhom. Ma nistax niġġieled għad-dritt tiegħi jien, imma mbagħad ma nżommx ir-responsabbiltajiet tiegħi. Jiġifieri, aħna għandna responsabbiltà. Meta żżewwiġna għandna responsabbiltà. Mhux twaħħal f'dak u fl-ieħor, solvi l-problema. Inti responsabbli tal, tal, tal, taż-żwieġ tiegħek, responsabbli tal-ħbiberija tiegħek, responsabbli fejn inti fuq ix-xogħol. Araw x'qal Pawlu l-Appostlu f'Filippin, kapitlu t-tnejn. Ħa naqra vers erba', eh, sorry, minn vers wieħed sa seba'. Porzjon sabiħ ħafna li tajjeb li tkunu tafuh bl-amment. Jekk mela hemm xi faraġ fi Kristu, xi faraġ ta' mħabba, xi xirka tal-Ispirtu, xi ħasra u ħniena, Temmu l-ferħ tiegħi billi tibqgħu taqblu ma' xulxin bi mħabba waħda, fehma waħda, ħsieb wieħed, ħalli kull wieħed iżomm lill-oħrajn aħjar minnu. La tfittxux kull wieħed dak li jaqblilkom, imma kull wieħed dak li jaqbel lill-oħrajn ukoll. Ħa jkollkom fikom dan il-ħsieb li kien fi Kristu Ġesù. li għalkemm kien f'sura t'Alla, ma qisiex bħala ħaġa misruqa li jkun daqs Alla, iżda xejjen lilu nnifsu u ħa fuqu s-sura ta' qaddej. Lest int issir qaddej għall-partner tiegħek biex tkun bħal Kristu? Waħda mill-problemi kbar fiż-żwieġ hija, appuntu, l-egoiżmu. It-tielet ħaġa li rrid ngħid huwa rumanz. Romans, kif naqbad ngħid. Ħafna drabi li jiġri huwa li jgħaddi ftit żmien u dak li kontu tieħdu pjaċir bih meta kontu żgħar, issa ma tkomx, jekk qabel kontu l-ħin kollu tidu tkunu flimkien, issa ma tkomx, jiena ninkwieta Meta nisma' lil xi ħadd jieħu pjaċir għax ir-raġel tiegħu sejjer xi mkien, jgħid ajja aħna minn erbat ijiem għall-kwiet. Jiena ngħid għalija qatt ma rrid inkun erbat ijiem għall-kwiet mingħajr Silvja. Darba Eva saqsiet lil Adam, qaltlu Adam, tħobbni? U dak qalha żgur li nħobbok. Alla inti l-unika mara għalija. Aħna ma nistgħux ngħidu hekk. Fhimt? Imma sorry, Adam ma setax jgħid hekk, imma aħna nistgħu. ngħidu hekk. Ġifieri importanti li aħna jkollna dak ir-romanz. Waħda mill-pariri li jiġu mogħtija huwa li għandek tibqa' tagħmel date mal-mara u toħroġ u tkunu weħidkom tieħdu pjaċir. U tantiċipaw dak li ħa tagħmlu flimkien. Importanti li tantiċipaw, jekk kemm jekk hija holiday, kemm jekk hija ikla, hi x'inhi, tant anke jekk ħa toqogħdu d-dar għal kwiet weħidkom, dażmien aħna diffiċli biex noqogħdu d-dar għal kwiet weħidna, għax żowwiġna tfal imma hawn, ikollna n-neputijiet, tifhmunix ħażin, nieħu pjaċir bihom u meta jitilqu tinżel qalbi f'saqajja. Imma xirrit ngħid jiena, importanti li aħna nagħmlu ftit ħin flimkien, importanti li nieħdu pjaċir flimkien. Jekk taqra l-ktieb ta' Song of Solomon, Song of Solomon huwa ktieb tajjeb ħafna għal dawk li huma eh, miżżewġin. Ma għajna l-ewwel Korintin kapitlu 7 x'jgħid. L-ewwel Korintin kapitlu 7 Jgħid hekk, Issa fuq il-ħwejjeġ li ktiftuli, tajjeb għal raġel li ma jmiss mara. Madankollu, biex naħarbu ż-żena, ħalli kull raġel ikollu 'l martu u kull mara jkollha 'l żewġha. Ħa jagħti r-raġel lil martu dak li jistħoqqilha, u l-istess ukoll il-mara lil żewġha. Il-mara m'għandhiex setgħa fuq ġisimha, iżda r-raġel, u l-istess ukoll ir-raġel m'għandux setgħa fuq ġismu, iżda l-mara. La tiċċaħħdux minn xulxin ħlief biss bi ftehim, u dan biex titolbu. Ġifieri dan huwa l-kliem ta' Pawlu l-Appostlu. Nistħajilkom tgħiduli forsi intom li intom ġuvintur, eh sewwa ma da mhux għalija qed jgħid. Ovvjament mhux jien qed jgħidu, qed jgħidu Pawlu. U meta Pawlu kitbu dan il-kliem niggarantilkom jiena li kien hemm ħafna minn kienu romol, li kien hemm ħafna minn kienu ġuvintur. Ġifieri L-ideal huwa dan, u għal dan aħna għandna nitolbu. Ir-rumanz huwa sabiħ u ħa ngħidilkom storja oħra. Kien hemm wieħed paster u ċempillu nidal jieħu ħsieb il-żgħażagħ qallu jimporta tiġi tkellem iż-żgħażagħ pereżempju fil-tnax ta' Settembru u tkellimhom fuq is-sess? U dak qallu mela le, niġi, niġi, niġi. U dan mar jikteb fil-diary tiegħu mela tnax ta' Settembru, sess, jiġifieri le għaliex ma jiktibx sess, ħa nikteb yachting, yachting, sailing, sailing, għal imbagħad jiena nkun naf li hija għalfej. Għal imma biex min jekk xi ħadd jarali d-diarju ma jaħsbux. Insomma, għadda ftit żmien u l-mara u dan il-leader taż-żgħażagħ ċempel u sab lill-mara. Alla isma' alla ehm ir-raġel all right hu għat-tnax ta' Settembru, qaltlu naħseb, qaltlu ħa nġib id-diary u ngħaridlek. Ġabet id-diary, alla x'ġej ikellem liż-żgħażagħ. Fetħet id-diary, qaltlu fit-tnax ta' Settembru iva. Ara, qallu tu. Ta' kif se jkellimhom hu fuq das-suġġett? Għal darba f'ħajtu darbtej biss għamel hekk. Għal hu d-darbtej il-ħin kollu jirremetti. Se jiġi jkellimkom. Fuq dal-affarijiet, dak naħħa tat-telefon. Malakija kapitlu 2, vers 15 u 16 jgħid hekk. Ħalli ħadd ma jimxi bil-qerq, ma' mard sożitu, għax jien nobodu id-divorzju. Issa, aħna naħsbu fid-divorzju kultant u naħsbu il-gvern għamel id-divorzju, divorzju daħal f'Malta, divorzju mhux Malta, hemm mhux hawn. E, id-divorzju tifmuhiex biss li huwa sempliċiment mort u kien hemm karta u iffirmajtu u issa ma tkomx miżżewġin. Id-divorzju fajnejn Alla jseħħ meta raġel imur ma' mar oħra li mhijiex tiegħu. Raġel miżżewweġ jew mara miżżewġa li jmur ma' xi ħadd ieħor li mhijiex tiegħu. Hemmhekk inti dawk il-ġisem wieħed li sar bejn bejnek u bejn il-mara kissirtu. Tinsewx fil-żwieġ tagħna ħafna minna għadna dan il-kliem biex inżommok u ngħożżok mil-lum 'il quddiem għat-tajjeb u l-ħażin. fis-saħħa u fil-mard, fir-riżq tajjeb jew ħażin, biex inħobbok u ngħożżok, sa mal-mewt tlaqqagħna. Fhimtuha? Ma fhimtuhiex? Ħa nispjegalkom. Jekk inti Kristjan, Qiegħed tagħmel adulterju? Forsi tgħidli le. Jiena qatt ma ħnaqlibha lil mara tiegħi, mhux għalhekk qed nirreferi. Qiegħed tagħmel adulterju spiritwali? Qiegħed forsi lil Alla ittih il-ġemp u tmur ma xi ħaġa oħra? Il-Lhud hekk għamlu, u fil-fatt Alla tant irrabja li iddivurzjom. Issa jien qed ngħid lilek li inti Kristjan. Qed tagħmel adulterju spiritwali? Jekk iva, tittamel bħalma għamel David. Tindem u tarġa' lura lejn Alla. Tarġa' lura lejn, ħa ngħidu hekk, iż-żwieġ tiegħek ma' Alla. Issa min-naħa l-oħra, jekk inti m'intix Kristjan, għandek stedina. Alla qed jgħidlek, Irrid niżżewġek. Irridek tkun tiegħi. Biex meta tkun tiegħi mbagħad ma tagħmilx adulterju. Ħa narġa' naqraħħilkom, forsi tista' tindunaw x'għadd. Biex inżommu knożżok, immaġina mela jien qed niżżow qed niżżowweġ lil Ġesù. Biex inżommu knożżok mil-lum il quddiem għat-tajjeb u l-ħażin, fis-saħħa u fil-mard, fir-risq tajjeb jew ħażin, biex inħobbok u ngħożżok sa mal-mewt tlaqqana. Ok? Fit-tiġ tagħkom ma ttux hekk, dan tagħmlu sal-mewt. Imma ma' Kristu tittajt sa mal-mewt tlaqqana. Meta inti żżowwiġt lil Kristu, inti tibqa' fidil lejh fir-ris, fit-tajjeb, fis-saħħa u fil-mard, Sa mal-mewt tlaqqgħek miegħu. Kull ma trid tagħmel huwa tgħidlu Mulej, iva, jiena rrid. L-istedina hemm qiegħda ejjew għandi. Ejjew għandi. U eh, Alla juża iż-żwieġ kemm il-darba fejn jitlu l-lut biex jispjega r-relazzjoni tiegħu Ġesù, Pawlu l-appostlu mhux Ġesù, ukoll uża ż-żwieġ biex juri r-relazzjoni tagħna ma' Kristu. Għal aħna qisna dik l-għarusa mlibbsa l-abjad. U Ġesù huwa l-għarus. Ejja mmorru għandu. Jekk inti forsi kont qed tagħmel adulterju spiritwali, Indem, u arġa' dur għandu. Jekk inti għadek ma tafux, għid iva, Ġesù, irrid niżżewġek, irrid inkun l-għarusa tiegħek. Aħna dalgħodu sa neħdu sehem ukoll mill-frott tad-dieli. Għalhekk issa ejja baxxu rasna ftit sekondi nirringrazzjaw lill-Mulej. Nirringrazzjawk ta' dan il-ħin li stajna nagħmlu flimkien, nirringrazzjawk ukoll li issa nistgħu naqsmu l-ħobż u l-frott tad-dielja flimkien. Nitolbuk biex waqt li qegħdin nieklu minn dan il-ħobż, waqt li qegħdin nixorbu minn dan il-frott tad-dielja, il-ħsieb tagħna jkun li rridu nkunu nies fidili lejn il-partners tagħna, li rridu nkunu nies fidili wkoll lejk. Jekk hawn xi ħadd li forsi f'dan il-mument ma jħossux li huwa Kristjan, jiena nitlob biex tgħinu iħares lejk u jgħidlek, Iva, irrid inkun tiegħek. Irridek tidħol f'ħajti u jiena sa nħobbok u sa ngħożżok fit-tajjeb u fil-ħażin, fir-riżq tajjeb, fir-riżq ħażin, fis-saħħa u fil-mard, sakemm il-mewt tlaqqagħna fl-eternità. Tlob dan f'isem Sinjur Ġesu Kristu. Amen.